Kĩama nĩ ndarĩkũragia kana kwĩna mũthemba wa transport na gũtikoragwo na lead time. No ũthiĩ ta thaa ici wĩrwo kĩũria kĩu gĩaku ũgacokerio thutha wa mweri ũmwe kana kĩũria gĩa security na nĩ ũhoro wa security nĩ maũndũ urgent. No hĩndĩ ĩrĩa minister kana CS, cabinet secretary, aretwo kũrĩa mbunge, hĩndĩ ĩrĩa aramenya nĩ ekũ face mbunge okaga eharĩirie. Na rĩu ta rĩu tũngĩũria chairman kĩũria thaa ici athiĩ oke atũcokerie ningĩ tũmũrie kĩũria kĩngĩ arĩ mũgũcokia ningĩ acokaga kũrĩ mĩnĩsta rĩngĩ ningĩ agathiĩ akoria ningĩ tũgoka tũkoria kĩngĩ ningĩ akarĩ mũgũcokia is an endless cycle nĩ kaũndũ gathiaga na mbere gagathiĩ na mbere ũgakora kĩũria kĩmwe na mĩeri ĩtatũ mĩeri ĩtandatũ mwaka ndũrĩ wacokerio no hĩndĩ ĩrĩa twaiga mĩnĩsta hau mbere itũ ciũria iria ciothe tũkoragwo nacio ona iria tũtarekĩrĩte hau tondũ arorio nĩ mbunge yothe tũrĩthiaga tũ- tũriumaga kũu twĩ na nja na nĩũĩ minista agĩũka mbunge ti kũndũ kũhũthũ ũguo ũngĩũria Beatrice na na chairman haha minista akĩmenya nĩathiĩ kũ face those parliamentarians to ithuĩ nĩ ithuĩ people's representatives eh, for instance minister tarĩu andũ a mathioya gũtirĩ andũ mangĩona cs kana dagoreti north gũtirĩ andũ mangĩona cs no niĩ tũrĩ mbunge tũngĩmwĩta kũrĩa through the right channels nĩ akũhota gũka na manjĩre maũndũ marĩa mareka na nĩguo ndũhote gwĩka atĩa kũmacokeria koguo i think for me i think is the best avenue na no njuge ona gũngĩhoteka handũ wa gwĩtaga minister peke yake ona ps ona cas mandĩkwo oka- okorwo nĩ kũhĩtũkio nĩ katiba andũ acio atatũ

Wa mbere njuge nĩ atĩ ũguo chairman auga, ngwĩciria handũ harĩa twahĩtirie biũ nĩ gwĩtĩkĩra atĩ CS akoragwo professional kuma na nja. Wa mbere ndakoragwo na confidence ĩrĩa mũndũ mũhecimiwa akoragwo nayo na, na, na, na, na, na electorate. Ũgakoraga CS tondũ nĩ aramenya nĩ appointirwo nĩ, nĩ president rĩ, Nĩkĩo maugaga ũguo tondũ ndaramaka nĩ aramenya we nĩ ũrakĩruta wĩra mũingĩ no ũkariganĩrwo ona ũguo ũretwo mbunge ũcio nĩ wĩra waku na no korwo nĩ ũrutĩte wega rĩ ndũngĩtwo mbunge koguo ndũngĩtwo tu atĩ nĩ ũndũ wa gwĩtwo na, na, na, na, na, na members of parliament gwĩtagwo tondũ hena gĩtũmi na hena thĩna na andũ nĩ marakaya Na nĩkĩo ũretwo ũke ũcokie ciũria icio. Koguo kũmacokia mbunge, ũndũ wa mbere nĩ megũkorwo accountable. Nĩ tondũ hĩndĩ ĩyo ĩngĩ mamenyaga chairman nĩ ekũmũrũgamĩrĩra, chairman nĩ ekuga minister ũmũthĩ nĩ agĩthire nja, nĩ agacoka after one month, koguo thikũ no irathiĩ. eh, ũ- ũgakoraga e comfortable kana a- rĩrĩa kwarĩ curses agatũma curse haya kana agatũma ps ũrĩmuona mũico mũico rĩrĩa maũndũ ma- ma- matuĩkĩte maingĩ mũno na mũno mũno ministry ya security nĩ very sensitive ĩyo no mũhaka onako na nĩ njũĩ professor rĩu nĩ ara- nĩ araruta wĩra na nĩ- nĩ- nĩ- nĩ- hena gĩtũmi kĩrĩa president oire andũ arĩa marĩ members of parliament gũtuĩka CSS tondũ nĩamenyaga acio already nĩ ma- nĩ- nĩ- mararĩ kuo nĩ moĩ ũrĩa kũhana nĩ moĩ ũrĩa bũrũri ũhana nĩo marathiĩte campaign koguo nĩ maramenya o kona kona mathĩna marĩa mararĩ kuo nĩ maramenya ũrĩa megwĩka atĩa kũruta wĩra na andũ mone services cigĩũka koguo mũndũ ta ũcio nĩ njũĩ nĩ ekũingĩra mbunge ĩyo maita maingĩ mũno mwena wa senate Nĩ tondũ counties nĩ ũrona ũrĩa marakĩrũa mbara ici cia cattle rustling na maũndũ marĩa mangĩ, na gũkũ kũngĩ terrorism, na ithuĩ security, borithi ũrĩa tũrarĩrĩria, tũrenda kuona tũgĩcenjia mũtũrĩre wa andũ aitũ a boda, na o nao tũcokie order nĩ getha o nao mahote kũruta wĩra wa transport wega, na makorwo na nithamu, na ũndũ wa bata andũ matigage kuuga acio nĩo mĩici.

matingĩtĩkĩra advantage tondũ ũndũ ũcio gwĩkwo kĩrĩa minister oka, oka nginya rĩrĩa moka komiti-inĩ mbere ya mbere ya mbere itũ tũkoragwo na njĩra structured ndũngĩambĩrĩria kũria ciũria o ũguo itarĩ itarĩ agenda-inĩ Tũkũ- twambaga kũ adopt agenda tũkahota kũbanga ũrĩa mũcemanio ũcio gwĩkwo ũguo rĩu chairman no akorirwe chairman a- ataramenya wĩra wake ndangĩtĩkĩria maũndũ matarĩ agenda-inĩ marĩrĩrio hau maybe rĩ minister akiuma agĩthiĩ no ũmũ- no ũkĩmumagarie ũthiĩ ũmũ- ũmũhe ũhoro waku no mũcemanio-inĩ ndũngĩmũhe ũhoro waku ona mbunge ndũngĩthiĩ kwaria ũhoro waku na harĩ ũndũ uh, my sister uga haha Eh, minister kĩrĩa ta thirikari ĩyo kĩrĩa ta hau hau thutha thutha-inĩ na nĩ- na no wega njuge thirikari ĩyo ĩrarĩ ho tondũ ndĩrarĩ mbunge na ndĩ na experience ya ya ya ya kũ interact na ministers committee-inĩ nĩ tũretaga minister akarega gũka biũ Ndarĩ- ndarĩ komiti-inĩ ya kĩrĩ- komiti-inĩ ya ya CDF na nĩ ndarĩ komiti-inĩ ya ya maĩ

Nginya agakinya handũ agacaa mũno, akona rĩu nĩ gũgũthũka, rĩu nĩrĩo arĩũka. Hĩndĩ ĩyo nĩ tũninĩte ũguo mheshimiwa ekugaga mĩeri ĩtandatũ na nĩ tũrũmĩrĩire ũhoro wa CDF na andũ kũrĩa nĩ marenda, andũ aitũ nĩ marenda kũheo bursary na hĩndĩ ĩno ndaratũhe mbia na nĩ tũrenda atũtarĩrie nĩkĩ kĩragiria atũhe mbia cia CDF. Ciana citũ ikaga gũthoma. tondũ mũndũ ũyũ areka kũringana na ũrĩa ekwenda no gũtirĩ na katiba ĩramũtindĩka ĩke ũguo Guo hena, hena loophole hau na toguo ngugĩte hau kabere-inĩ e, ũngĩrora ta rĩu bũrũri wa nĩ njũĩ nĩ- bũrũri-inĩ ta wa Britain bũrũri ũcio ũkoretwo na democracy mĩaka mĩingĩ mũno magana no matirĩ meciria gũcenjia atĩ minista ndakaume mbunge minista othe makoragwo maumĩte mbunge na mabũrũri ma- marĩa mothe marahũthĩra kĩrĩa system itũ ona gũtuĩka itũ nĩ twatukanire na ya amerika e, tũhote reke- ke- niĩ ingĩenda onakorwo ti rĩu kahinda gagoka hau mbere-inĩ onakorwo ndigakorwo mbunge katiba ĩgacenjio minista makambĩrĩria gu- magacoka makauma mbunge Right. Tanyitanyitĩrĩra oro hau we twambe tũthiĩ break hanini No rĩu ũkugĩte ndũkwenda kuga nĩ minista ũrĩkũ ũtarokaga no ndagũthikĩrĩria nĩ ndamenya Ndamenya nũ, ũrĩkũ. nimemjua sana Eh, reke twambe tũikĩrie hanini twacoka rĩ eh, nĩ ngũria eh, edwin kĩũria kĩmwe na beatrice kĩũria kĩmwe o ndereti-inĩ ĩyo tũcoke tũingĩre ndereti-inĩ ĩngĩ

haha ũguo eh, edwin rĩu ndĩrenda ũringithanie mbunge ya 12 na mbunge ya 13 rĩu minista nĩ megũka na marĩũkaga gũcokia ciũria cianyu directly nĩ ũkuona ta mbunge ya rita rĩrĩ ĩgũkorwo ĩ njegega ĩna hinya mũingaingĩ na ũigĩrĩrĩki mũingĩ gũkĩra mbunge ĩyo ĩrahĩtũkire

na president to deputy president nĩ ũrake nĩ ũraheirwo wĩra ũcio nĩ president kũrora ũrĩa tũkũ reform kahũa na macani na iria na na other cash crops koguo tayari 13th parliament ona kũringana na ũrĩa rĩu ũrĩa electorates mahiana nĩ ũĩ rĩu nĩ andũ digital marenda kuona action Hmm? Mare- matirenda ma- ndũĩ- kwa- twarĩ na manifesto twarĩ na kenya kwanza plan the plan maundu macio mothe twaugire no nginya tuteithie president tuhote gwika and the good thing no guo Beatrice augire riu siasa ni thiru ici riu ni kuruta turaruta wi mm. turaruta wira kaundu karia kega ithuothe tukanyitana kuria bunge tukahitukia eh? kaundu karia gothe karahutia mwananchi wa wa dagoreti wa mathioya ona wa ndia wa kila kitu especially taka ukanjohi right yeah. Beatrice eh, lora mbunge ũrĩa ĩkoragwo ĩikaire kwĩna mbunge a mwena ũrĩa kĩama kana kĩa- kana coalition ĩrĩa ĩrathana na coalition ĩrĩa ĩrĩ mwena wa opposition hihi minista moka matikũrumio mũno nĩ opposition kahi nĩ marĩthayagĩrĩrwo rĩmwe na rĩmwe nĩ ambunge ya kũrĩa kenya kwanza tondũ makĩrĩ thirikari ka- kana kĩama-inĩ kĩrĩa kĩrathana Ndigwĩciria mĩnĩsta agĩũka nĩ aroka kũũrio kĩũria nja wa maũndũ marĩa twauga maya nĩmo spika no mũhaka ekĩre mhm. mũtaratara mhm. ũndũ wa mbere acoke ekĩre watho atĩ mũndũ ũmwe angĩũria kĩũria gĩkĩ ndũngĩhota ningĩ we onawe gũka gwĩka atĩa kana ũkage na points of order ũgũthũkia Koguo ngwĩciria minister mwoka, korwo nĩ ithaa rĩmwe twaheo ũrĩa answer question time yũkaga, may be one hour kana two hours, nĩ magakorwo already chairmans nĩ mũĩ ciũria iria ciagĩrĩirwo cia transport, ciũria iria ciagĩrĩirwo cia security, na korwo hena mũndũ wĩna personal question, no mũhaka arĩthiĩ gwa speaker, speaker one kĩũria kĩu na ahĩtũkie. Ĩĩ nĩgetha gũkorwo na at least andũ wa mbere respect. Kwoguo ndigwĩciria hena mũndũ either side. Wahota gũkorwo na wa Kenya Kwanza, ũrĩa wĩ mũrakaru maybe na nĩwe ũkũria ona maybe ciũria nyingĩ kana gũthũkia gũkĩra ona ũcio wa mwena wa Azimio. Kwoguo nĩ mĩena yothe nĩ mekũheo mũtaratara na merwo ũguo nĩguo tũrenda Question time ya ministers ĩkoragwo na nĩ tũrĩroraga ciũria tũkabanga wega na minister akaheo tene ciũria icio koguo ndũgũka kũmũrĩria hau tondũ ndegũkorwo na anja koguo no mũhaka citwarwo tene nĩgetha erwo topics iria ũrathiĩ kũrio nĩ ici na ici na ici. Ĩbange, ĩbange na team yake

ngwĩciria no mũhaka mathome Ĩĩ, ti kuga na ũru no nĩ ũmenyaga tondũ mũndũ wothe akoragwo na ũrĩa ahetwo talent yake Eh, na kwĩna ũrĩa no mũhaka na kwĩna ministries no mũhaka ũteithio kwĩna ministries no mũhaka ũrute wĩra mũno mũno na technical team yaku ona Moses Kuria kuma tene akoragwo mũndũ wa trade kuma tene kuma rĩrĩa ararĩ bunge koguo na maũndũ marĩa oragia hĩndĩ ĩyo e bunge

Ũcio no mũhaka every time brief ĩrĩa ahetwo kuma kĩroko rĩrĩa anjia wĩra wake ũrĩmũteithagia gwĩka atĩa gũcokia ciũria iria ireno na ũcio no mũhaka akorwo na technical team tondũ nĩwamenya security ya Samburu ya Tetũ ya Nairobi

nĩ andũ mara understand wĩra ũrĩa mahetwo e, ndanapiki andũ matarĩ na ũmenyi wa wĩra aroire andũ moĩ wĩra na nĩgetha na, na tarĩu ona ũngĩkorwo e, ndibe hanini na my sister ona ũngĩkorwo field ĩyo ti yaku ngorwo ndirĩ engineer tarĩu niĩ ndirĩ engineer na no ndĩ- ndĩ- ndĩ- ndĩ- ndĩ chairman wa bara Ĩĩ, ũndũ ũrĩa ndĩrabatara nĩ gũkorwo nĩ nĩ gũkorwo na ũhoti wa kũnyita maũndũ na ihenya ndĩ na ũhoti ũcio ona ũngĩndwara ministry-inĩ ĩngĩ ona ya education to nginya ngorwo ndĩ ndĩ Mwarimũ. no- mwarimũ ka- kana auth- an authority in that field no within no time nĩ ngũhota kũmenya na ningĩ rĩu minista akoragwo na technical team akoragwo na andũ maramũteithia rĩu minista agĩũka mbunge atuĩke nĩ ara- nĩ ara- nĩ araga a- anja ya maũndũ marĩa arorio nĩ kuonania ndarebanga tondũ ena resources ena human resource nena nena nena support nene mũno ya gwĩka ya kũruta wĩra ũrĩa naguo na, na, na gũcokia ciũria iria arorio na nginya kĩrĩa nĩ ahetwo andũ makũmũteithia eh, kuongerera ũmenyi wake wa field kĩ- kũringana na ministry ĩrĩa ahetwo eh, ingiuga ndirona twĩna twĩna- twĩna twĩna gap ya ya kĩrĩa ya- ya ũmenyi thĩinĩ wa cabinet eh, ya William Ruto okay. na Ona harĩa nĩ gũgĩkagwo reshuffle rĩmwe mũndũ angĩkĩoneka ndaranyita ũkĩrĩa ũndũ hau agagĩtwarwo handũ hangĩ akairio handũ hangĩ no so far nĩ ndĩrona nĩ mambĩrĩirie na njĩra njega mũno na makĩnina kĩndũ mwaka ũmwe megũkorwo andũ acio rĩu gũtirĩ mũndũ ategũkorwo we wĩra wake biũ rĩu oka mbunge kũrio ciũria arĩkoragwo akĩnyita ũndũ ũcio wega mũno na nginya akĩrutĩra mwananchi wĩra na nĩkĩo njugire Francis ũngĩnjĩtĩkĩria e, Minister aya makoretwo siasa-inĩ nĩ ministers mena, mena kĩrĩa insight nene mũno ya wĩra wa mwananchi ũguo akĩ- akĩrutĩra mwananchi wĩra ta rĩu ingiuga ũhoro wa ta rĩu ingĩtuĩka minister wa maĩ tondũ niĩ nĩ- nĩ njũĩ- nĩ njũĩ mathĩna maitũ ma maĩ kĩrĩnyaga na mathĩna maitũ ma maĩ kĩrĩnyaga ti ngũrani mũno na ma mũrang'a Na ti ngũrani mũno na ma, na ma, na ma, ma Nyĩrĩ kana uh, kaunti iria ingĩ. Ũguo nĩ ngũhota kũmenya eh, nĩ ngũho- nĩ ngwambĩrĩria ndĩna advantage nĩ ũndũ wa kũ-interact na mwananchi. start. Ĩĩ nĩ ngũkorwo na head start. Ũngĩaheire wĩra wĩra ta wa, wa, ta wĩra, wĩra ta wa public hĩndĩ ĩrĩa itaingĩrĩte siasa-inĩ ingĩarĩ na ihinda iritũ mũno

Acoke muthenya umwe ahetũkĩire hau kũhingũra bara Eros na Jesikeni. Ndangĩmenya nĩ nĩ ũhoro ũrĩkũ ũramwĩra tondũ ku interact na mwananchi gũkũ tũikoretwo tũkĩingĩrana nake twĩ siasa-inĩ kuu nĩ kũratũhe hinya- nĩ kũratũhe hinya na ũhoti na experience nje- njega mũno ya kũhota kũmenya ma- mathĩna ma mwananchi na gũteithia mwananchi Edwin hinga ndereti ĩno na kĩũria gĩkĩ hihi ambunge a Kenya Kwanza Nĩ mũgũthaĩrĩra ministers mũmabanga bange ũguo matika you know, matigatindĩkwo mũno moka kũrĩa mbunge. Eh, ndigwĩciria tondũ before even tondũ bado minister nĩ marokaga mbunge-inĩ komiti-inĩ komiti ino cikoragwo na members a Kenya Kwanza and the other outfit almost 50-50 Actually difference nĩ mũmbunge ĩmwe Different- kamiti-inĩ. difference nĩ mũmbunge ũmwe Koguo na ũguo chairman akugĩte harĩa, ciũria icio nĩ cikoragwo cirĩ drafted hmm? na mũndũ wothe nĩ aheanaga input yake no rĩu the good thing tha ici marĩũkaga ku face the whole house Aha. Eh, koguo rĩu haha gũtirĩ gũthaĩrĩrwo you can imagine ũrabĩci mbunge ya mbunge magana merĩ ma naite actually 349 ũngĩtaranĩria nginya human rep na Eh, arĩa nginya- nominated eh, sorry na kiria ndariganirwo na mahitia Eh, ndingĩenda ndingĩenda haro ya cia atumia Alright. Eh, eh, 3 349 koguo mũmbunge agĩũka kiria minister agĩũka gũkũ no nginya oke arĩ very very very prepared na no nginya oke na technical team nĩguo kĩũria kĩrĩa kũrĩa mũgũcokia no hote nginya kũheherera mũndũ hau akamũria ĩ hau rĩ waigua mauga atĩa kana tũgwĩka atĩa kana tũ postpone kĩũria kĩu na maũndũ marĩa mangĩ so it is advantageous hĩndĩ ĩrĩa mũmbunge aroka kũbĩci mbunge ng'ima gũkĩra kũbĩci komiti Eh. tondũ rĩu haha nĩ wamenya ĩrĩregio rĩtagwo nĩ speaker eh, nĩ rĩrehagwo live

wĩra ũrĩa mamũtũmire nĩ mũraruta actually nĩ kanya kega tondũ ta rĩu niĩ ta rĩu nyuma mathia nĩ ndoka na ciũria nderwo njũrie ũhoro wa security eh? nĩ nderwo njũrie ũhoro wa mabarabara eh? na rĩu nona nĩkĩo rĩu ũraigua nguga nĩ ngũthiĩ gwĩ chairman nĩguo ndĩmũrie ũhoro wa barabara no hĩndĩ ĩyo ĩngĩ- nĩ- ingĩ- ingĩa draft ciũria tũthiĩ mbunge na mone ngĩũria eh? mone nginya ngĩũria ciũria icio cia mathiyo the specific questions na maigue minister agĩtũcokeria koguo rĩu tũrĩkoragwo tũrĩkoragwo tũrĩ at the same page Alright. Ĩĩ. Beatrice, ambunge nyonaga hingo ciothe he ka- he- he- he opinion poll ĩkagwo ĩgĩkaga analysis ĩkaiga ng'ania ndarĩ aria ona mũthe- ndarĩ oria kĩũria ona kĩmwe rĩu kwothe rĩu nĩ hĩndĩ rĩu scrutiny ĩyo ĩgũkorwo ĩĩ igũrũ mũno makĩria Eh, nĩ tondũ matiũkaga komiti-inĩ ngwĩciria o mũbunge wothe nĩ maragia no mũno mũno aingĩ nĩ maragia komiti-inĩ. Koguo no nyende andũ aya tũreka mareka opinion poll, reke mokage rĩrĩa andũ mena kamiti na rĩrĩa andũ me on the floor of the house. On the floor ũgũkora tondũ andũ nĩ aingĩ rĩ, ũgũkora maybe chairman nĩwe waria na andũ anini mũno. No nĩ ngũhoya a chairman na andũ a Kenya Kwanza, reke tũtige twĩkage debate. Reke the thirteenth parliament o na korwo nĩ ũrenda kũhĩtũkia ũndũ na ihenya, andũ atano marĩrĩrie ũndũ ũcio. Ũguo nĩguo ndekire kanjũ, nĩgetha rĩrĩa cigathiĩ in the archives, mũndũ nĩ arĩmenyaga nĩ harĩ na mũndũ aririe ũũ na ũrĩa ũngĩ ũũ, tũgĩcoka tũkĩhĩtũkia. No gũtiga mũndũ ũmwe akaria, mũgacoka mũkona reke tũrĩkie na ihenya, Put the question. ũndũ ũcio nĩ ũrĩthũkia eh, archives ciao. Gũtigakorwo na history ya mũndũ kwarĩria. Okay fine, nĩ twekĩrire, we put the question on what? You get? Mm. No ko hena ka debate na Hansard igakoragwo kuo. Because Hansard niyo ibuku rĩanyu rĩa kũiga maũndũ marĩa mothe mũgwĩka in the 13th parliament. Right. Koguo nĩ wega andũ ana atano tũgakĩrie hau

Ũkona mũmemba e kĩndũ komiti igĩrĩ, ekuma thaa ici athiĩ komiti ĩno, thaa ingĩ athiĩ komiti ingĩ. Monday gwĩ komiti ingĩ imitaga, Thursday gwĩ komiti ingĩ imitaga. Ũguo wĩra na, na nĩ tũgĩthiaga nginya nginya nginya wĩra kũruta wĩra wa komiti field-inĩ. Eh, akorwo nĩ public participation nĩ tũthiaga, akorwo nĩ gũthiĩ kũ inspect projects nĩ tũthiaga. Gũtirĩ mũmbunge atakoragwo na, na, na kĩrĩa mĩcemanio ĩyo yothe twĩkaga ĩrĩa twĩkaga nginya nja ya mbunge ĩkoragwo ĩ, ĩ Hansard in, ĩkabĩtwo ĩkoragwo ĩ rekondi-inĩ ya bunge ĩkoragwo ĩ ta extension ya bunge ũguo gũtirĩ m- member atakorwo na chance ya kwaria e, nayo nĩ heaga nĩ heaga mũmemba opportunity njega ya ku execute maũndũ ma nginya constituency e, na, ma, na, na kũrora kũlobby eh, projects ciake rĩ- na, na wĩra wa, wa constituency yake Eh, ũguo eh, hau ha chairman no njuge em, no- nĩ- tũti- tũtikĩaga tũti- tũtingĩgĩtuĩka twĩ chairman na twage na twage chance ya gũkĩ ya gũkĩaria maũndũ marĩa makoniĩ ministry ĩrĩa tũrũgamĩrĩire kana rũhonge rũrĩa tũrũgamĩrĩire so eh, wĩra witũ Wĩra witũ nĩ wĩra ũkoragwo wa- kũrĩa mbunge ũbangĩtwo wega Right. ndũngĩhota gwĩ- gwĩ- gwĩka ũrĩa ũrenda ĩ, ũrũmagĩrĩra mũbango ũrĩa wĩho very good horerai oro ũguo ndenda twambe tũikĩrie hanini tũtemerwo mohoro ũguo cwa twatemerwo rĩ njoke njũke ndĩmũrie ndereti ĩgiĩ icera rĩa president kũrĩa nyanza na ndaigua andũ a mount kenya makĩũria em, nyanza maronire atongoria ta macokanĩrĩra ĩ na gũkũ kĩrĩma-inĩ andũ no marerana we warĩ gũkũ we ulikuwa huku we ulikuwa hi ehe twacokereria

ndege ngagauma Kĩrĩnyaga ukaigua kwĩna maũndũ maingĩ mũno no thaa ici no space tũretha no ũngĩrora tondũ ithurano iria twathuranire cia iala eh, nĩ wonire kĩrĩma nĩ kĩnyitanĩte eh, twambire tũgĩthura mwanake mũnini wĩtagwo karo cia kenya kwanza koguo mwena ũcio nĩguo kĩrĩma kĩarĩ na ngwĩciria within no time eh, tondũ tũkĩrĩ na andũ arĩa maratongoria kĩrĩma nĩ ma- gũtwĩta tũthiĩ twarie ta elected leaders MPs, MCAs, governors tũ- tondũ tayari tũki- tũrĩ na agenda twĩ na agenda ya kĩrĩma nĩ waririkana hĩndĩ ĩrĩa Kenya kwanza yathiũrũrũkaga o kaunti o kaunti yarĩ na yetagwo- Economic plan. economic plan so the president already has all these economic plans cia county cia county citũ no thaa ici nĩ gũtindĩkana

na aici mwana nĩ maigua ũũ, eh, mara nĩ ng'ania eh? mara nĩ ng'ania tũtigũkĩanĩrĩra haha eh? ng'ania ngĩeherera ũyũ nĩwe ũkuoya eh? mara tũrenda mwanake mũnini eh? nĩ tũĩ ũrĩa wa support our president mũno nĩ tũraigua ũrĩa ũragwetwo na kũu nja no atuĩke no atuĩke kingpin wa kĩrĩma eh? koguo maũndũ macio mothe no kingpin ti gũthurwo athuragwo ndathuragwo nĩ elected leaders nĩ kwĩyumĩria yumagĩria na ũngĩrora kũndũ ta Rift Valley

Andũ a kĩrĩma mambe marore development yao. Unity of purpose nĩ njega mũno na nĩ ya bata mũno na tũriganĩrwo rĩu nĩ ũhoro wa kugaga Uhuru Kenyatta anga nĩ ekire anga gwathire rĩu nĩ athire nĩ ainũkire arĩ gwake We rĩu rora, tondũ Ngai akũhete mweke o ihinda rĩrĩ, we rĩu ũrore andũ acio, na ũ make sure andũ acio nĩ ũndũ ũmwe, na mũtikahũrane mbaara iria twahũranire, atĩ ũgakoraga korwo nĩ mũnene hĩndĩ ĩyo ũgatwara ũgatwara ũrĩa ũngĩ KRA, ũkanina ũrĩa ũngĩ kĩbiacara. Maũndũ macio rĩu mothe nĩ ma nĩ mambe ma ndũkarore ũyũ nĩwe wathondekire mbeca hĩndĩ ya ihinda ũyũ, na rĩu ndegũthondeka ihinda rĩrĩ, tondũ mũrĩ a nyũmba ĩmwe. Na atĩ mũthenya ũmwe mũkenda ciringi yanyu, inyuothe mũgoka hamwe na mũigĩrĩre ciringi ĩyo metha-inĩ. Kwoguo ũhoro ũyũ wa kũhũrana rĩngĩ kĩbiacara, ihoya rĩakwa mbere ya Jehova 2023, Deputy President anyite andũ othe. Na tondũ nĩ arathiĩ o akĩnyitaga kuuma hĩndĩ ĩrĩa amũnyitĩrĩire hĩndĩ ya Iyala. Ngwĩciria athiaga kahora kahora na no aracokia ciana ciothe nyũmba ĩmwe. Thiĩi mũnyitane na andũ anyu a biacara, o mũndũ wothe acoke anjie biacara. Nyũmba ya Mũũmbi ĩgĩka biacara, bũrũri nĩ ũtheremaga. Kwoguo niĩ nĩ ihoya rĩakwa atĩ andũ othe manyitane, na ndũkanarore ũrĩa ũngĩ, ũigue ũcio nĩwe watũmire KRA yũke gwakwa, ũyũ ũngĩ nĩwe warĩ na biacara nyingĩ, ũyũ nĩwe wĩna mabilioni maingĩ, ca, tondũ kwarĩ ihinda mwathiaga hamwe, na chairman no auge haha, mwaceraga hamwe, mũkarutanĩra ciringi ĩyo mũrĩ hamwe mũtarĩ mwaingĩrania gĩciaca. Koguo mũngĩenda gũthiĩ wega, cokai kũrĩa mwanjirie. Tene Mũgĩkũyũ aroraga biacara, ndaroraga mũndũ ũcio e kĩama kĩrĩkũ. In fact, ũhoro wa ciama gũtiarĩ. Hĩndĩ ĩyo aroraga niĩ nĩ ndĩraruta biacara Port, ngaruta na Mũjaluo, ngaruta na Mũmbaluya, ngaruta na Mũgĩkũyũ na tũkaruta biacara. Cokai hau na nĩ mũkuona bũrũri

challenges ahead of Mount Kenya for Mount Kenya leadership maundu mana we urathomire ki Eh, ũndũ ũmwe ingiuga francis no ngarũra kĩũria kĩu gĩaku eh, ngĩcokia njuge andũ a nyanza ngwĩciria nĩo mathomete kuma kũrĩ andũ a central Aha. kana mount kenya eh, ũrĩa andũ mabĩrĩirio nĩ kũruta wĩra hamwe ona rĩrĩa mũrakararania mũgakorwo nĩ mũrorete handũ hamwe Eh, nguga ũguo tondũ andũ aitũ a kĩrĩma nĩ marĩ nĩ makoragwo mena eh, mena freedom ya gwĩ ya meciria Eh, na hĩndĩ ĩrĩa mũndũ hĩndĩ ĩrĩa nginya ona hĩndĩ ĩrĩa tũrarĩ gĩthurano-inĩ nĩ ũronire nginya ona atongoria mageria mageria kũgayania andũ e, mwananchi He direction ĩrĩa aroire. Tũtinagĩthiĩ ithuothe igana kũ- i- igana hamwe na ũmwe. No largely nĩ ũronire andũ mararorete njĩra njĩra ĩmwe. Ũguo andũ a- andũ a- andũ a iria-inĩ, harĩ kaũndũ onao njũĩ matha- marathomire kuma kũrĩ andũ a kĩrĩma-inĩ. Atĩ andũ a kĩrĩma-inĩ nĩ marĩ nĩ marĩ agenda yao he thirikari. ithuĩ tũti- tũti- tũtiĩkaga atĩ tũ- na- na ndirauga eh, kĩrĩa twĩ mbere yao eh, tondũ eh, president nĩ ũra- na- nĩ gũcokanĩria aracokanĩria andũ a- andũ a bũrũri wothe arĩa mamũthurire na arĩa matamũthurire Eh, ngwĩciria ũndũ ũmwe rĩ- eh, andũ arĩa mangĩkorwo magĩthoma ũndũ ũcio- ũndũ ha- ũndũ harĩ andũ a a iria-inĩ maybe nĩ arĩa makĩrĩ matarĩ mwena wa William Ruto a kĩrĩma-inĩ. Na ngwĩciria nĩ marathomire marona atĩrĩrĩ, rĩu no tũhote gũcokanĩrĩra hamwe tũ support William Ruto tondũ nĩwe president. Kũhũrana na president hĩndĩ ĩrĩa gĩtĩ-inĩ ti ũndũ ithuĩ andũ a kĩrĩma-inĩ tũmenyerete. tiga nĩ hĩndĩ ĩno ũrakĩhapenire juzi no ũngĩrora na hĩndĩ ĩrĩa wakĩhapenaga hĩndĩ ya hĩndĩ hĩndĩ ya 90s hĩndĩ ya ĩrĩa maũndũ Moi. matathiaga wega hĩndĩ ya moi no rĩu nĩ tũmenyerete gũikara thirikari na nĩ tũrenda thirikari ĩtũrute wĩra tondũ andũ aitũ nĩ maracaba andũ aitũ nĩ ũgĩta rĩu tũracemanirie na mũthuri ũngĩ ira aranjĩra na mũgũnda wa wa eka ikũmi na inyanya wa, wa kahũa na kahũa gake karagũrwo na guo karagũrwo na mbei njũru mũno uguo rĩu tũracokanĩra rĩu twambĩrĩrie tũ- twambe tũige ciaca kando twambe tũrore ũhoro wa, wa, wa macani tũrore ũhoro wa kahũa tũrore barabara citũ irĩa kũrĩ na igwakwo atĩa mbeca ikuma kũ tũrore ũhoro wa iria tũrore ũhoro wa cash crop iria ciothe tũ- tũrĩmaga tũrore ũhoro wa mũcere Ta rĩu andũ aitũ a kũrĩa Mwea nĩ mara complainaga hanini nĩ mũcere nĩ ũra import eh, na wao wĩ makũmbĩ-inĩ rĩu tũhote rĩu kũrora akorwo nĩ kĩrĩma-inĩ tũkahota gũthiĩ gwĩ president tũkamwĩra atĩrĩrĩ andũ aitũ a Mwea mena mũcere makũmbĩ-inĩ mbere ya mũcere ũkĩte kuma nja ĩ tũtikĩambe tũgũre ũyũ wa Mwea na tũgĩtĩkĩrie eh, watho wa supply and demand ũgĩ- ũgĩ- ũgĩtũbĩbe hanini angĩkorwo mwe- mũcere nĩ mũnini eh, bũrũri-inĩ tũkĩendie na mbei ya igũrũ hanini na ithuĩ tũgĩteithĩke Rĩu maũndũ macio nĩmo twagĩrĩirwo rĩu nĩ gũkorwo tũkĩrora tondũ nĩ njũĩ andũ a- andũ a- andũ a iria-inĩ marũgama na president wik- weekend ĩno maramwĩrire mathĩna mao na tondũ president nĩ njũĩ nĩ egũka kĩrĩma-inĩ na kĩrĩma-inĩ nĩ tũkoragwo tũmũnyitĩte ũgeni hĩndĩ ciothe Nĩ ekũ address maũndũ marĩa mothe mahinyĩrĩirie mũhũri biacara wa kĩrĩma, mũrĩmi wa kĩrĩma na maũndũ marĩa mothe tũkoragwo tũgĩka kĩrĩma-inĩ. So ũguo nĩ ngũcokeria andũ a Nyanza ngatho nĩ kwĩruta ona ithuĩ harĩ ithuĩ tondũ Eh, muikari wa kirima ni akorwo we very progressive mm-hmm. na na na na we na na, na meciririe make ma ge siasa ma ke biashara na ma maundu maria mangi mothe progression ni George Red eh, eh. ina gatithio kidogo tondu kuri ona andu njigua makiangiu wewe wari guku wewe wekaga wewe no eh ndigwiciria riu tondu ni ona ni njemanagia na Ambunge aingĩ mũno arĩa arĩa arĩa ma- arĩa magũire na arĩa mata na arĩa ma- mahĩtũkire me mwena ũrĩa ũngĩ tũroranaga ta mũmbunge ta rĩu ndingĩrora Beatrice atĩ ta ta ta Azimio ĩĩ ona gũtuĩka no magĩtũtindĩkire no rĩu tondũ nĩ twakĩonire kĩrĩa twendaga ĩ eh, nĩ ũgwĩti- tũ- ndingĩtinda tũkĩrũa mbara ĩngĩ tondũ nĩ twa- mũndũ wa- ningĩ mũndũ wahotwo ndatindaga ngĩririkanio atĩ nĩ twarũaga ũguo tũtiroranaga atĩ we wĩ wa mwena ũyũ- warĩ mwena ũrĩa nani mwena ũyũ ta rĩu kanini nĩ twamũikĩirie kura arĩ mwena ũrĩa ũngĩ tũgĩcemania nake nĩ ngũmwĩra we nĩ wahĩtĩirie nĩ watũhĩtĩirie Eh, ndĩ- twa- twagĩikĩirio mahiga kũrĩa kĩrĩa na rumoro twĩna mũnene wa bũrũri Nĩtũkũmwĩra ũguo no tũgakĩmwĩra wĩ mwe nĩ wona no ũrĩ o mwanake mũnini nĩ nĩ ngwĩciria he kaũndũ wagĩthoma na nĩ njũĩ ndũgeka ũguo rũciũ. Ũguo twĩ na njĩra ya kũ reconcile na no njokerie mũnene nĩ- mũnini wa bũrũri ngatho tondũ onake akĩaria ũngĩmuona agĩthiĩ handũ eh, nginya hĩndĩ ĩrĩa kwĩna opposition eh, member rĩu ona ndigwĩciria Mount Kenya twĩna opposition no ũngĩrora mũndũ wa Jubilee kana wa kĩama na nĩ anini mũno Akorane na Sabina Chege kũrĩa ndangĩmũrora atĩ ta mũndũ wamwoposaga because nĩ democratic right ya mũndũ wothe gũthura ũrĩa ekwenda. Haya rĩu rĩ ndenda tũinũke na ndenda kũmũhe ndagĩka ĩmwe ĩmwe ĩmwe ũhinge ndereti eh, na ngwambĩrĩrie na mwena wakwa wa left Edwin eh, ndiũ nĩ kaũndũ karĩkũ ũngĩenda kuga na ndagĩka ĩmwe ũratanya hau mbere mĩtaratara yaku ya thirikari mwaka ũyũ wa 2023 Thengiũ mũno Gacũrĩ nĩ chance ĩno ya gũka gũkũ Kĩrĩrĩmbĩ, no njĩre andũ a Mathioya tondũ nĩo ma nĩcio nĩcio acio nĩo itonga ciakwa, nĩtũkũmarutĩra wĩra, nĩtũkũrombe maĩ kuma kũrĩ National Government, rĩu twĩna CS Alice Wahome, niĩ ta rĩu niĩ nĩ ndĩrarombe dam, tondũ kũrĩa kũrĩa maranjĩrire o matirenda kũheo thamaki, mendaga kuonio gũtega thamaki, me ready gũcoka mĩgũnda as long as kwĩna maĩ. Tondũ rĩu thaa ici kwĩna bataraitha na mbura rĩu ndĩraura is almost four seasons. Rĩu ũkona rĩu mũndũ ũcio ena bataraitha mũciĩ no arathiĩ ahanda mbembe no kũma ciroma. Rĩu ũgakora nginya ng'ombe itirĩ na mahuti na maũndũ macio mangĩ. Koguo maranjĩrire ũthiĩ ũrombe maĩ, twambĩrĩrie kũgĩa na maĩ ma kũrĩma. na makũnyua maũndũ macio magĩrĩtwo gwĩka atĩa mekwĩiga Ma- maũndũ macio magĩrĩ mekwĩiga mm mareciria ũhoro wa thitima nĩ mareciria ũhoro wa mabarabara eh, tondũ mabarabara bado kũu matirĩ matirikanĩte ũrĩa magĩrĩire kwĩna barabara ya maumau road nĩ tũracokeria president na deputy president ngatho

nĩci they have done a lot of damage nĩci nĩcininĩte anake na irĩtu itũ gũkũ ma- gũkũ Mount Kenya na kĩrori kĩu gwĩciria gĩkĩrwo njohi kũrĩa gĩkagĩrwo ta kĩroragia muniũrũ mwena wa Mount Kenya Eh? koguo president no twende aheane order aheane ĩtagwo atĩa ĩtagwo memo kana ĩtagwo Executive order. aheane Executive order executive number order one. Eh? tene araheanire ya kũrĩorganize thirikari Eh?

Tũhoere mũno mũno CS witũ wa treasury. Eh, na ndĩmũhoe akorwo na faith. Nĩ njũĩ kwĩna recession yes, no nĩ njũĩ Africa nyamũ ĩno ya economy ithuĩ no tũ- no- no- no- no tũthiĩ through na wone ciringi itũ nĩ yacoka strong no nĩ njũĩ nĩ agĩrĩirwo ateithio mũno na anyitĩrĩrwo mũno na departments nyingĩ mũno na andũ aingĩ wa kerĩ tũrore ũhoro wa education

Tũikare thĩ aheshimiwa tũrore CDF itũ, tũrorere mwena ũyũ ũngĩ ũrĩa tũngĩaria na minister na tũmwĩre arore mũno kaũndũ kau ka subsidy. No atigie, no arute mbeca nini na atigie tũnini atĩ thirikari nĩ ĩrĩheaga ratio mwana instead ya twenty two thousand iria maheaga mwana rĩ, ona ti kaba maheane fifteen kũrora tu nĩgetha tũkucwo ũhoro ũcio wa gĩthomo. Ũndũ wa gatatũ nĩ atĩ, ithuĩ tũgĩcoka mbunge nĩ njũĩ ithuothe nĩ tũrenda kuona bũrũri ũgĩthiĩ na mbere. Koguo nĩ tũrahoya nĩ tũracoka twĩrĩ one team, o kamĩtĩ kamĩtĩ mathiĩ marute wĩra wao na tuone ũrĩa tũngĩteithia ona bũrũri ũthiĩ na mbere. Na ũndũ wa bata mũno atĩ mũndũ ũrĩa warĩ wa wanyitirwo nĩ Covid akĩhinga biacara ciake, wĩra wake, mahote gũcoka mawĩra-inĩ mao. Right. George, tũinũkie. Ũndũ wa mbere ingĩamba gu- gu- gu- kuga Francis nĩ gũcokeria president ngatho nĩ ũndũ wa Hasra Fund. Hasra Fund tarĩ nĩ thire hĩndĩ ĩyo nyuma Kĩrĩnyaga Eh, ũmũthĩ kanitha ndĩ kanitha ngĩaragia na andũ ũguo nderwo nĩ igana nĩ ayuthi anini hau atĩ mũndũ nĩ arahota kuoya mbia agathiĩ hau thoko-inĩ kagio akagũra marigũ agathiĩ harĩa andũ etagwo kĩbingoti akagũra marigũ akahota kwendia ũngĩ nĩ arendia matumbĩ ũngĩ nĩ arendia ndũma ũngĩ nĩ arendia ngwacĩ na makahota kuonjorithia na mundu agekira kindu muhuko na makariha na makagia na saving na ni ngu encourage andu aitu a, a kirima a Mount Kenya to take advantage ya fund ino nigetha tuhote kuruta mawira maitu wa keri ndi kiria ndi mwena-ini wa bara undu uria turakorire munene muno thiini wa thirikari ni ni pending bills twina contractors ma, ma, mena thirikari ina mathirĩ mao rĩu ma kĩndũ almost 150 billion na nĩkĩo nginya contractor maumĩte site ta rĩu mũthenya ũngĩ kũndũ gwĩtagwo getuya barabara ĩ hau ĩthiĩte kagumo nĩ maroete nginya mathigi Ĩĩ, na nĩ njaririe nao ũmũthĩ arĩa njemanirie nao amera ti atĩ nĩ gũkorwo eh, mũmbunge ndara- ndararobĩ ona gwaza nĩwe chairman wa barabara Eh, nĩ atĩ contractor no nginya arĩrĩho mbeca iria tondũ nĩ arutĩte wĩra kiasi kĩigana ũna arĩho mbeca icio nĩgetha ahote gũcoka site- site na thĩna ũyũ wĩ bũrũri mũgima na president tondũ nĩ hĩndĩ aroire gĩtĩ tumuhe time tutuike patient hanini nigetha contract aya mariho tucoke tucoke gucoka eh, wira-ini wa gatatu njire ati ndu itwandia na kirinyaga nitukumurutira wira wega ithuĩ tuthuritwo eh, ndi umwe wao nigetha tuhote ku improve miturire ya andu basari ni turarũire bara nene muno eh, na mbeca cia basari irekirwo koguo cia CDF na nĩ njũĩ ta niĩ nĩ ngwambĩrĩria kũheana mbeca icio ciaingĩra akaunti-inĩ nĩ njũĩ he icio nyingĩ cingĩrĩte nini no hakinya handũ nĩ tũkũmeta nĩgetha maiyũrie fomu cia basarĩ na tũmahe basarĩ na tũthondeke tũmũcokerie ngatho macukuru. mũno eh, george eh, kuma kũrĩa dia beatrice kuma kũrĩa dagoreti north

eh, mirika wa kũrĩa gwa stefano aranjũria kwiko ritho rĩa mwandĩki iko sana kesho asubuhi harĩa inoro fm icemanie rũciũ rũcinĩ na kiumia gĩkĩ gĩothe ngai amũrathime tukutane jumapili oha kĩrĩrĩmbĩinĩ asante sana